Iddiskuti mal-partner tiegħek u mal-familja jekk qed jgħinuk minn kmieni fuq il-mod li tixtiequ tiffinanzjaw it-tieġ tagħkom. Flimkien mal-għarus, għarusa u l-familja, araw kemm tixtiequ tonfqu fuq it-tieġ u fuq kull oġġett individwali. Meta tkunu qed tippjanaw it-tieġ, ikkunsidraw ir-rigali ta' flus li tistgħu tirċievu. Toqgħodx lura milli titlob rigali ta' flus lill-mistednin tiegħek. Għandek tevita li tonfoq aktar fuq it-tieġ tiegħek milli dak li tista' taffordja. Jekk tagħmel hekk, tkun qed tpoġġi lilek innifsek f'pożizzjoni fejn tkun għadek qed tħallas il-kontijiet tat-tieġ sa sentejn jew tlieta wara. Jekk tpoġġi lilek innifsek f'pożizzjoni bħal dik, tista' ssib li l-ewwel snin ta' żwieġ jistgħu jkunu stressjanti, b'mod partikolari jekk kont qed tippjana li trabbi familja. Huwa importanti li tiddeċiedi x'tip ta' tieġ trid u kun ċert li jkun dak li tista' taffordja. It-tiġijiet f'Malta għandhom tendenza jkunu kbar bil-ġenituri jinfluwenzaw il-lista tal-mistednin. Barra minn hekk, jintefqu flus fuq l-aqwa affarijiet, is-sala, il-karozzi, l-ikel u x-xorb, il-libsa tal-għarusa. L-ispiża tat-tieġ tiegħek tiddependi minn dawn. In-numru ta' mistednin. is-sala tat-tieġ, is-souvenirs tat-tieġ, miżati tal-knisja, jekk ser tiżżewweġ fil-knisja, il-libsa, xagħar u makeup tal-għarusa, il-libsa, xagħar u makeup tal-bridesmaids, l-ikel u x-xorb, il-kejk tat-tieġ, il-mużika matul iċ-ċerimonja u waqt il-festin tat-tieġ, fotografija u film, Il-fjuri, il-karozzi, l-inviti, rigali, il-libsa tal-going away, il-honeymoon tagħkom. Ipprijoritizza dawk l-aspetti tat-tieġ tiegħek li huma l-aktar importanti għalik. Uża il-baġit tiegħek biex tqassam il-prijoritarijiet. Ladarba tiddeċiedi dwar il-baġit tiegħek abażi tal-pjanijiet tat-tieġ, żomm kemm mal-baġit u kemm mat-tieġ. Meta tkun qed iddur biex tiġbor listini, x'aktarx li se tiltaqa' ma' karozzi, ilbiesi, rigali, eċċetera li jkunu isbaħ minn dawk li tista' taffordja bil-baġit tiegħek u, x'aktarx, li jkunu hekk ladarba jiswew aktar. Tista' taqa' fit-tentazzjoni tonfoq ftit aktar fuq ħaġa jew oħra u, meta tpoġġi l-kontijiet kollha flimkien, tinduna li nfaqt ferm aktar minn dak li verament taffordja. X'aktarx li se tiffaċċja pressjoni soċjali, forsi mill-ġenituri tiegħek u forsi mill-ħbieb, biex tagħmel tieġ akbar minn dak li tista' taffordja jew li tagħmel tieġ aħjar minn dak tal-ġar jew ta' xi ħabib tal-qalb. Taqax għal dawn it-tentazzjonijiet. Dur u iġbor l-istimi qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni biex tixtri. Toqgħodx lura milli tinnegozja l-aħjar prezz għalik. Dawn li ġejjin huma xi pariri li wieħed jista' jsegwi meta jkun qed jippjana t-tieġ. Ibda warrab il-flus għat-tieġ minn xhur qabel. Organizza t-tieġ barra l-istaġun b'hekk tista' tkun issib prezzijiet aħjar. Jekk tista', evita milli tħallas għat-tieġ tiegħek bi kreditu għax l-interessi jista' jiżdulek il-kont b'mijiet. Ipprova nnegozja biex tħallas l-ispejjeż fuq numru ta' xhur u, b'dan il-mod, tiżgura li tifrex l-ispejjeż fuq parijodu ta' żmien li jippermetilek tieħu ftit tar-ruħ. Illimita n-numru ta' bridesmaids għax dan inaqqas l-ispejjeż fir-rigward ta' ilbiesi, makeup, xagħar, eċċetera. Kun aventuruża, minflok tikri xi servizz għoli tal-fotografija, qassam numru ta' disposable cameras ma' wħud mill-ħbieb qrib tiegħek. u itlobhom jieħdu r-ritratti tiegħek. Żgur li tiġik ferm orħos u r-ritratti se jaqbdu l-mumenti veri tat-tieġ. Tonfoqx rigali ta' flus li kont inkludejt bħala parti mill-istima tal-baġit tat-tieġ fuq affarijiet oħrajn. Kun innovattiva. L-inviti u s-sivinirs tat-tieġ agħmilhom int stess. Jekk tkun eliġibbli, tista' tapplika għall-għotja taż-żwieġ. Lotteja ta' madwar 550 ewro għall-koppja miżżewġa.